On üçünji mart, bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýyl, ýer, Nýu-Ýork, Kuýns. Kiti Jenewis ýigrimi sekiz ýaşynda ýaş bir zenan maşgala. Agşam öýüne barýar. Maşynyny öýünden biraz uzaga goýup, öýüne tarap ýöremäge başlaýar. Edil şol wagt Winston Mozley atly bir adam arkasyndan oňa ýakynlaşýar. Kiti garaňkylykda o wagt munuň gowy bir zat däldigini aňýar we ylgamaga başlaýar. Kiti tizligini artdyrdykça, ol adam hem tizligini artdyrýar. We gynansak-da, Kiti dogry pikir edipdi. Ol oglan Kitini tutup, Kernan pyçaklaýar we ol ýerden daşlaşýar. Şol wagt waka edil şu binanyň garşysynda bolup geçýär. Kiti uly ses bilen gygyryp we birazda ýöräp, bir binanyň girelgesinden kömek soramagyna dowam edýär. Ortaça on minut geçenden soň ol adam ýene yzyna gaýdyp gelýär we Kitiniň ýanyndaky hemme zady nogurlap, ony täzeden pyçaklaýar. Kiti bolsa ol ýerde ölýär. Bu bolan zatlar umuman otuz minut sürýär we biraz öň gören binaňyzdan we ýandaky binalardan bu wakany hut otuz ýedi kişi görýär. Bu habarda-da görşüňiz ýaly, otuz ýedi kişi bu wakany görýär we işiň geň tarapy otuz ýedi kişiň hiçzem hiç zat etmeýär, ýagny ne polisiýa jaň etýärler, ne özleri kömek edýärler. Bu wakany eşidenler bardyr belki, Habarlarda Amerikany üýtgeden jenaýat diýibem geçýär. Esasanam sosial psihologiýa bilen baglanyşykly bolan hemme kişi eşdendir bu hekaýany. Meşhur Bystander effekti atly sosiologik täsiriniň başlangyjy bolan hekaýa, ýagny sessiz galma täsiri ýa-da biperwaý bolma diýibem aýdyp bileris. Gysgaça aýtsak, adamlaryň köpçülikde kömege mätäç bolan birine kömek etmän, ol ýagdaýa tomaşaçy halynda galmagyny aýdylýar. Ýöne birinji bu wakadan soň bu sessiz galma täsiri nädip literatura girdi we bu waka bilen baglanyşygy nämedi, oňa seredip geçeliň. Soňra Kiçiniň hekaýasyna täzeden gaýdyp geleris we birnäçe zady başdan ýazyp bileris. Bu waka bile baglanyşykly häli hem aýdyşymyz ýaly, waka New York gazetinde habara çykandan soň adamlary biraz gorkuzmady diýsek ýalan bolar. Ýagny başymyza bir zat gelse hiç kim kömek etmezmi? Ow den adam kömege gelmezmi? Hemme kişiň aklyna şular ýaly soraglar gelýändir. Bu waka, elbetde, psihologlaryň hem ünsüni çekýär we wakanyň bolan ýylynda, ýagny bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda Bib Lateýn we Jon Darli atly iki sany psiholog bu wakanyň hakykydygyny orta çykarmak üçin bir eksperiment taýýarlaýarlar. Bu eksperiment üçin okuwçylara bir gürrüňdeşlik geçirjekdikleriniň habaryny berýärler we okuwçylar nauşnik arkaly gürleşip biljek bir şekilde bir komnata ýerleşdirilýär. Bu eksperiment üçin dürli-dürli gruppalar saýlanýar. Öňürti gruppalar bire-bir boljak şekilde iki adamdan goýulýar, soňra üç kişi we has soňra bäş kişiden boljak şekilde gruppalara bölünýärler. Bu ýerde esasy mesele şu, Eksperimente gatnaşýan okuwçylaryň käbiri synag üçin alnanlar we içlerinde-de ýekeje okuwçynyň ýerine zapis edilen test goýupdyrlar. Birnäçe wagtdan soň ýaňky testi zapis edilen okuwçy özüniň epilepsiýa krizisini geçirýändigini aýdýar, ýagdaýynyň gitdikçe erbetleşýändigini we özüniň kömege mätäçdigini aýdýar. Bu ýerde esasy maksat şu, beýleki komnatlarda oturan okuwçylaryň näçesiniň oňa kömege geljegini anyklamakdy. Kimler ekspermene üns bermän, ol okuwça kömege geljekdi? Geliň indi haýran galdyryjy netijelere seredeliň. Söhbetdeşlik bir-bir bolan wagtynda, ýagny eksperment geçirilýän okuwçylaryň ýeke özleri bolan wagtlarynda we özlerinden başga kömek etjegiň ýokdugyny bilenlerinde kömege gelenleriň göterimi segsen bäş prosentdi. Bu gowy habar. Gruppalar üç kişilik bolan wagtlarynda kömege gelenleriň sany altmyş dört göterime düşdi we bäş kişilik bolan wagtlarynda bolsa kömege gelenleriň göterimi otuz bire düşüpdi. Elbetde bärde wagtlar-da möhümdi. Okuwçylar ýeke özleri bolan wagty ortaça kömege gelme wagty elli sekuntdy. Ýagny iň köpçülik bolan wagtlary hassalanan kişiniň kömek alma wagty üç minuda çenli uzajakdy. Eger-de ol komatda bir okuwçy hakykatdan hem hassalanan bolsady, her bir sekundynyň möhüm bolan wagtlary hassanyň jany howp astyna girjekdi. Bu ýerde başgalarynyň jany howp astyna girendigi sebäpli olaryň kömege gelme wagty biraz gijigen bolup biler. Ýöne öz janlary howp astyna giren bolsady, hekaýa düýbünden başgaça bolar diýip pikir edip bileris. Lateýn we Darli bu meseläni-de ele almaga karar berýärler we meşhur ýangyn eksperimentini oýlap tapýarlar. Bu eksperiment üçin okuwçylardan bir komnatda anketa doldurmaklaryny isleýärler we ýene-de okuwçylar iki topara bölünýärler. Birinji toparda okuwçylar anketany ýeke özleri bir komnatda doldurýarlar. Ikinji toparda bolsa okuwçylar köpçülik bolup bir komnatda anketa doldurýarlar. Bu ýerde esasy mesele şu, Köpçülik bolan toparda diňe ýekeje kişi boljak zatlardan habarsyz we galan hemmesi gurnalan oýnuň içindedi. Okuwçylar anketa doldurmana başlanlaryndan biraz wagt soň komnatiň içini tüsse tutmana başlaýar we şol bir wagtyň özünde ýangyn duýduryjysy hem gyýyrmaga başlaýar. Indi geliň bularyň görkezen reaksiýalaryna seredeliň. Okuwçylaryň ýeke özleri bolan wagtlary olaryň ýetmiş bäş göterimi komnatdan çykýarlar. Köpçülik bolan wagtlary bu ýerde üstünde durmaly mesele öz janlary hem howp astynda. Kim bolsa bolsun okuwçylar derrew komnaty terk eder diýip düşüner. Ýöne netije geň galdyryjy. Okuwçylaryň diňe on göterimi bu ýagdaýa garşylyk görkezýärler. Birnäçesi ýangyn duýduryşysyna garamazdan komnatda tüsseden ýaňa göz-gözi görmez ýagdaýa gelýänçä çenli Hiç hili garşylyk hem görkezenoklar. Bir-birlerine seredýärler, ýöne hiç hem birinji hereket eden bolasy gelenokdy. Eger-de hakykatdan hem ýangyn bolan bolsady, gynansak-da, netije hemmämiziň pikir edişimiz ýaly bolardy. Bu ýerde bularyň sebäplerini hem gürleşmegimiz gerek. Ýagny adamlar näme üçin we näme sebäpden beýle hereket etdiler? Psihologlara görä, munuň iki sebäbi bar. Birinjisi, jogapkärçiligiň paýlaşylmagy. Ýagny, adatdan bir daşary ýagdaý bolanda we şaýatlaryň sany näçe köp boldugyça özlerini şonça-da az jogapkärli hasaplaýarlar. Meselem, lukman kömegine mätäç bolan birisi bar bolsa we töweregem köpçülik bolsa, içlerinde bir doktor ýa-da şepa gudyýasy, iň bolmanda, ilkinji lukman kömegini berip biljek biri bardyr diýip pikir edýärler. Ýagny şol wagt hiç kim kömek etmeýän bolsa, belki-de bolmalysy hem şeýledir diýip pikir edip bilýärler. Kömek edip bilýänem etmän bilýär. Ýanyna eksperimendada bolşy ýaly tüssäni bolmaly zat ýaly kabul etýän bolsalar we meseläniň adatdan daşary ýagdaýdygyny düşünen diňe men bolsam, onda problema mende, ýalak. Hatda Kiti Jenewis wakasyna biraz başgaça seredýänler hem bar. Kiti Jenewisiň hekaýasynda otuz ýedi kişi däl-de, Iki ýa-da üç kişi şaýat bolan bolsady, belki, giç ölmän bilerdi. Edil şol meselelere seredilende hem hekaýa diýseň gynançly gelýär. Meselem, Kiti Jeneýs hekaýasyny nirede okasaňyz okaň, size otuz ýedi kişiniň görübem hiç zat etmedigini aýdarlar. Bize muny aýdýan kim? Nýu-Ýork Taýms gazeti. ýagny media. Aslyna seretseň, ilki başlarda otuz ýedi kişiden birnäçesi polisiýa jaň edipdiler. Hatda içlerinden käbirleri gygyryp, kiçini öldüren kişini durdurmaga synanyşypdy. Näme üçin ol ýere gelip durdurmaga synaşmadyklaryna biraz bolsa hem düşünendiris. Näme üçin beýle habaryň çap edilendigini hem kän gürleşmäge gerek ýok. Ýagny adamlar kömek etmäge synanyşypdylar. Kimdir birileri hakynda karar berjek bolamyzda, olar barada doly we anyk maglumata ýetmän bir zat diýmeli däl. Sessiz galma täsiri, gynansak-da günümizde bar bolan sosiologik ýagdaý. Muny ýalanlap bilmeris. Ýöne beýle ýagdaýlarda näme etjegimiz barada dogry kararlar bermegimiz gerek. Aslynda, kiçijik bir herekedimiz, hemme kişi şol bir zat edýän wagty biz dogrusyny etmäge karar bermegimiz hem hemme zady üýtgedip bilýär. Hemme kişi boş ýolda gyzyl yşykda geçmegi adaty bir zat kabul edýärkä, piknik ýerlerinde musorlaryny ýygnaman gidenlerinde biziň hem ol ýeri ýygnap arassalamagymyz ýa-da mekdeplerde hemme kişiniň sapaklary okamaýan wagtlary biziň hem sapagymyzy okamagymyz bilen aslynda kiçiräk bir hereket başladýarys, standartlary bozýas we kiçijik bir täzelige başlaýas. Eger-de wideony halan bolsaňyz wideo laýk basmagy we kanala agza bolmagy unutmaň.